די חוקרים וואס שטודירן חיות, פייגלעך, בהמות, זענען געווען אמאל זייער אינטערעסירט אין א געוויסע פייגל, זיי האבן געוואלט נאכגיין זען וואס דער פייגל איז, אלעס ארום אים, וויאזוי ער כאפט אנדערע, וויאזוי מען קען אים כאפן, ווי שנעל ער פארט. און פיינעלי האבן זיי געכאפט דעם פייגל, גענומען דעם פייגל, צוגעבינדן צו דעם פייגל פארשידענע מאשינס, איז גרייט צו מאנערן און האלטן א אויג נאכצוקוקן דעם פייגל וויאזוי ער פליעט. זיי האבן געזען א אינטערעסאנטע זאך, דער פייגל הייבט אן פליען, דער פייגל איז געפלויגן בערך צווישן דרייסיג און פערציג מייל א שעה. פלוצלינג זעען זיי ווי די פייגלס ווערט שטאטע, עס גייט אַכט און דרײַסיק מייל א שעה, פֿינף און דרײַסיק מייל א שעה. געקוקט האבן זיי געזען אז די פייגל איז אנגעקומען צו א האריקעין, א ווילדע האריקעין וואס קומט קעגן איבער דעם פייגל מיט א שטארקייט, די פייגל גייט שטאטער און שטאטע, ביז די פייגל קומט אן צו ממש די שטערקסטער פלאץ פונעם האריקעין, און דארטן איז די פייגל געפארן נײַן מייל פער שעה. אזוי ווי די האריקעין האט זיך געענדיגט, פאר די נעקסטע פֿיר און צוואַנציק שעה איז דער פייגל געפלויגן הונדערט מייל פער שעה. די חוקרים האבן זיך אוועקגעזעצט טראכטן וואס איז דא געווען. האבן זיי פארשטאנען אז ניין. זיי האבן נישט גוט פארשטאנען. דער פייגל ווען ער איז אנגעקומען צו די האריקעין איז ער נישט געגאנגען שטאטער. ער האט געזען ס'קומט א האריקעין איז ער געגאנגען שטערקער, שנעלער, אריינגעלייגט מער ענערדזשי. ער האט אריינגעלייגט ענערדזשי ווען ער איז געפלויגן הונדערט מייל א שעה, נאר קעגן די האריקעין האט עס אויסגעקוקט ווי ער פליעט נײַן מייל א שעה. ווען ער איז ארויסגעפלויגן פון דעם האריקעין איז ער געווען צוגעוואוינט צו פליען הונדערט מייל א שעה, און דעמאלטס איז ער געפלויגן אזוי ווי ער האט שוין געפלויגן ביז יעצט אין דעם האריקעין. מיר אלע ווילן שטייגן, מיר ווילן מצליח זיין, אונז וויל מיר פליען מיילן מיילן. לאז עס נחת רוח לבורא יתברך שמו. אסאך מאל צו קוקן צו איז שווער, דא שווערע נסיונות, מען דארף זיך נאכאמאל שטארקן, נאכאמאל היטן די אויגן, נאכאמאל זיין הייליג. אסאך מאל קוקט עס אויס צו גיין צו אזוי שווער, ס'גייט נײַן מייל א שעה. ס'נישט אמת! אונז לייגן אריין הונדערט מייל א שעה, און אזוי העסטו שטייגן, אזוי העסטו פליען. איין טאג וועסטו נאך פליען טאקע אין די דממה שעה, און דעמאלטס וועסטו עס אליין זען. עס האט זיך נישט דעמאלטס אנגעהויבן, עס האט זיך אנגעהויבן דעמאלטס ווען דו האסט געמיינט דו גייסט שטארבן, דו האסט אריינגעלייגט אלע דיינע כוחות זיך צו שטארקן, זיך צו הייליגן, נאכאמאל פארמאכן די אויגן, נאכאמאל זיך הייליגן, און נאכאמאל זיך הייליגן, אזוי ביז דו העסט טאקע טון מיט'ן גאנצן ברען,